Çala reş Çalên reş mîna heyberên razdar, angû mîstîk, xuya dikin. Lê belê beşeke girîng ya astrofîzîkê heye û di navenda pêngava yekkirina îzafiyeta umûmî û fîzîka kuantumê de cih digire. Li gor pênaseyê Caden Reş xuya jî nekin raste rast li der û dora xwe re û heta bandorên bi pîvanên mezintir dikare, werin çavdêrkirin. Çavdêrî û nirxandinên teorîk nîşan didin ku mînak kevan a ya gelek giran ku çaleke reş ya di navenda Gazizê de ye, kompaxta ku ji radyoya hetanê ronahiyên X-ê weke dirêjahiya pêleke pire belav dibe. bi emîsyoneke bi mij dorpêç kiriye. Şêwe kevan a Çalareş ya di navenda galaksiya K2 de ye. Di demên dawî de mirovên zanyar yên ji her darên cîhanê ku evn Horizon Teleskopê re di hevkariyekê de dîmenê çaleke rej û ji rawestgeheke ji dora cîhanê dûrtir e girtin. Tevî simîlasyonên hejmariyên rêgehên stêrkên nêz û bi pîvanên wan re ya baş di pulsarên wê de dîmenên bi vî awayî di derheqê xwezaya çalên rej de agahiyên berfireh dide me. Çala reş çi ye? Çalên reş heyberên têra xwe kompakt ku ji hêla tewriya îzafiyeta umûmî ya Einsteinî tê taxmînkirin. Qadên erdkişî yên gelekî bihêz heya di reva ronahiyê jî ji wan jî ah teng dikin û dibin sedem ku elektromanyetek spektrum di hemû dirêjahiyên hêlan de reş xuya bike. Dema ku demeke dirêj bi temamî weke heyberên teorîk tên qebûlkirin, çavdêriyên astronomîk yên ev deh salên dawî de ji hebûna wan ya rasteqîn re her diçe piştgiriyeke zêde daye. Cureyên cuda yên çala reş hene. Çalên reş yên stêrkî ên biçûk di dawiya çerxa jiyanê ya stêrkeke gelek mezin de çêdibe. Dema ku şevateke stêrkê diqede, vediguherre supernowayeke ku dendek dikare di bin giraniya xwe de bihedime. Yek ji wan cureyên çalên reş jî çala reş ya gelekî giran ku ji rojê bi milyonan an jî bi milyaran qat mezintir e. Çala reş ya bi balîsteya gelekî çalak ji galaksiya mexdûban materyala bi xaz Zef dike û li dora xwe dîskeke ku wê xwedî dike ava dike. Tevî Kadizê di navenda gelek galaksiyan de tê bendamayîn ku çandên reş yên bi barîsteyên gelek giran li keymînêne bin. Çavkaniya radyoyê ya Dendika Kadiza ku weke tîr a tê nasîn tê fikirîn ku bi çaleke super barîsteyî re têkildar e. Mirovên zanyar xwezeya teqeziya çalên reş ber kolin, bandorên qadên rakişên bihêz yên nêzî çaleke reş çi ye, çi dibe ji xaza ku kom dibe. Îzafiye Umûmî ew texmîn dike bê rasterast derdora çaleke reş dişibe çi. Dîmenê çala reş, horîzona bûyerê ku taybetmendiya pênasekirî ya çaleke reş e, sînora pariyeke ye ku ji hundurê wê qet nikare bireve. Di sînora horîzona bûyerê de erdkêşî ewqas mezin dibe ku ronahî jî tevî wê tûtiş nikare bireve. Ji ber vê yekê ye reş in. Ji ber van yekan horîzona bûyerê weke qalikê xalên ku vegera wan nîne hatiye pênasekirin. Bi awayeke balkêş horîzona bûyerê tenê di nav horîzona bûyerê de reş in. Ji horîzona bûyerê tenê ji derve vêya ronahî dikare derkeve. Çanên reş di meyla bûjenên pêvajoyeke çarçovekirî de ku jê re dibêjin kombûn de ne. Ev bûjena çarçovekirî ku di çale de kom dibe, Bi rêya belabûna vîskozê germ dibe û enerjiya erdkêşiyê vediguhezîne radyasyonê. Pêlên radyoyê ku ji heta teleskopên radyoyê dikarin bên standin jî tê da di gelek frekansan de ronahiyên çirûsandî belav bike. Ev amûra li ser Çalareş kom dibe û diçiruse, horîzona bûyerê derbas dike û dibe sedem ku li ser planeke paş ya çirûsandî de qadeke tarî ava bibe. Ev Çalareş tişta ku mirov jê re dibêje sî. Sî ya rastî dîmenek horîzona bûyerê ye. Ji hêla qada erdkêşiya bihêz ya di derdora Horizona Bûyerê de ye tê mercekkirin û li ser ronahiya plana paş ve tê siwarkirin. Têgeha Siya Çalarej di salên hefteyê de dihat zanîn, lê belê fikara wênegirtina Çalarej ya li navenda Kadizê cara ewil ji hêla Falkoyê yên di gotarekê de hat pêşandan di sala du hezarê de. Şêwe, Dîmena çalareş ya kombûyî ku hatiye sîmûlekirin di navenda dîmena horizona bûyerê de ye. Em dikarin siyê bibînin, dişibe neviya çerxekê, ji derdora wê tarîtir e. Em li dîmena çalareş ya kombûyî ku hatiye sîmûle kirin, mêze bikin. Bi gelemperî dîmena rastiya siyê ji hêla barîsteya horîzona bûyerê ve tê diyarkirin. Barîste çiqas mezin be, sî jî ewqas mezin dibe. Dîmena texmînî ya çalarej ya superbarîsteyî ya di kadizê de kûlsiya horizona bûyerê ava kiriye. Hema hema pêncî mîkrocok saniye ye. Weke ku ji cîhanê ve tê xuya kirin, mirov dikare bi mezinahiya sêveke ku li heyvê ye berawird bike.

û ji dîska plazmayekî çirûsandî xwedî dibe. Rast, jêr. Dema ku nêzî çalareş dibe, erdkişî ewqas bihêz dibe ku ronahî bi tundî ditewe û çerxeke çirûsandî hema hema hevêr ava dibe. Asîmetreya bakur-başûr ya di xeleka emîsyonê de ye, ji hêla Tîrêjkirina dîtbarî û zêdebûna Dopplerê tê hilberîn. Bûjena di bin beşa dîmenê de ber bi çavdêr ve tev digere û zivirîna çadarej ya ku dûrî cîhanê nîşan dide û bi hêla demjivêrê ve dizîvire. Rojikirina erdkêşane Mezinahiya dîtbarî ya horizona bûyerê ya çalarej ji siyeke tarî û mezintir mezin dike. Emîsyona di navbera horizona bûyerê û çerxa fotonê ji herikîna danehev an jî ji şopên lingan belavkirina plazmeyekê pêk tê. Ev emîsyon bi gelemperî bi qasî ku ji alî EHT'ê neyê peyitandin vemirandiye. Rast jor, EHT gelekî nêzî Horizona bûyerê ye. Tenê bi qasî pîvanên saltîrê ja sifir xal sifir yekî an jî roja tîrêjiya sê xal heftan ji herêma jeta îzafî ku dikare bi mezinahiya pergala me ya rojê ve were berawitkirin, mirov dikare di wextê çavdêriyên EYT'ê de dîmena gewre xêzên bingehê yên Almayê bi kar bîne û vekole.